Nere one aroro ang'e agochia street, abanto ba boda nainwe mware opinion. Nare koboria naki? Ng'a echoice yabo ya 2027 presidency? Matiang'i tosha. Matiang'i tosha. Matiang'i arachorwe na opposition. Ng'a oraganie abe running mate yaye. Running mate yaye. Rigathi Gachagua. Ase ki? Ase ki? Nere oranyare gosukuma ebinto. Nere orabwatire Matiang'i onde tamokuna. Ee. Bono nigo oranyora Ruto ng'io oramotebia? Ruto ngomotebia one term. Nka. Nka. Maambia isogoi. Ee. Matiang'i. Infact ekero omogaka oria abegetwe internal security, akarania esecurity ekaba oo. Ekero abekwa education, akarania elimu ekaba. Buna bono natigete erangi yaye chipasi okomanya ng'a eye nepasi yesukuru. Onye abanto bachakire gotarera chipasi chiesukuru buna chika, bagochiera chinyangi. Ee. Ee bono. Ekero orangancherete matiang'i. Mbuya mono sana, Pole ase egasi enkong'u yabeire buna amabuta amentete, lakini tore amo togosaba ng'a obonchereri bobe 2027. Aya mbuya mono. Asante. Ng'ai ogotoka korwa? Inche ngore kumokwa, imbwate echaneli kore kumokwa times, gogosa online youtube, noere kabisa nongo bwate ebinto ebi nongo beka. Mbuya mono mokwa bono. Asante. Noyakorwa ng'a ogutwa ebigari. Ng'o? Ogutwa ebigeri. Capital stage. Estage ekumete kisi engima. Estage ene engiya. Ee abageni bonsi pi, nonya bagocha baraika gaki igaa iga capital bamanya kogenda chinsemo chinde. Togosaba abageni babe abangaa ekero mobogori kabisa. Na na Ruto one term 2027. Agende ka? Agende ka. Mbuya mono sana.

Matiang'i arachoorwa ng'a nere okoba a presidential candidate in opposition, ng'a oraganie abe running mate yaye. Running mate yaye. Inche nabambekire Sifuna ndoche embuya are iga abwo, nario baraminyokie omongwana oria aruma aria otochandire bobe. Bono rigereria ase amafuta are bono korwa mambia intoraimokia. Ee, Sifuna mbuya are iga abwo. Abwo are buya pi. Ninki ase aa oranchwakire matiang'i, gose seria are omogusii? Tari ng'a ase engencho are omogusii, lakini ginto roche ase egeka keria gekabeire ase eserekari gocha gocha korwa eserekari ya Uhuru Kenyatta gocha, ntoroche ebiakorire haswa ase esector ya chisukuru, togocha ase abasikari noroche ebiakorire, igo bono goikera bono iga ninde noboremu ng'a nimoakera, nkomoakera inche namokane na omwana ore inda ya mokane togende motwe.

Buna omogusii bono machiang'ina ateneine, nakeroche amang'ana aye. Inche abwo ngoaka more chikura lakini president Ruto. Eh, aye inki otaakire machiang'ina? Inche tindi tindaika ng'a mwe ng'ai ngochi goaka ekura lakini obogima baka bogendere nebe amatiang'ina acha baka ebinto bikine. Aye amaundi abo bobe mbore omachiang'ina abwate. Inche Eh, oroche roragere tomoakere oakere Ruto. inche abanto aba bonsi bakobori nabo barenge eserekari mogeni taracha erieta rigochenche Jubilee yagambire Naende, naende Jubili eyagambire yaerire obwansu. Totaete ekiama kegocha ekegeni getari geta- getaragamba. Buna ODM nebwate obwansu gere Kenya engima. Egekorera nonye mbono tiga baungane barete omonto nonye nkorwa ODM lakini Jubili ero, Jubili yagambire Uhuru nagambe agakora. Eh. Bono otemete ng'a chenche ekiama? Ekiama arachenchi tomanye komobwati korwa magega ande. Ekiama ekenyoro. Ee, getari Jubili.

Ase engencho ngopush are ebinto, na bagopush ebinto inde to ebinto tonyore, na bakwegerera omongwana oyo oito, bakore chitabu chiabo, monto tamokuna, monto tamokuna, koenderera abao obogambi eka buna obwo bagokora, to- totashukuru. Mbuya mono sana endugu. Asante. Lakini Ruto naki okomotebia? Ruto ng'omotebia, Yaya, nere oteemire ase emiaka etano, na ere tigatigere onde ase engencho Kenya yamobereire enkari buna atakagerete. Yamokong'eire. Yamokong'eire, tiganchera nere ng'a yakong'ire. Mbuya mono sana. Thank you. Mokwa Times. Mokwa Times.